सॉरी सॉरी सॉरी तऽ नमस्कार तऽ अपने सबके स्वागत करै छी कौन बनेगा लखपति मॉम स्वागत करै छी तऽ अपने सब जे हमर सौ के सभा बढ़बे के लेल आयल छै तऽ तहे दिल से स्वागत करै छी और हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद अते स्वागत के लेल बहुत खुशी लगले धन्यवाद बेसू बेसू बेसू बेसू आ हमर साथ ऊ छोरा जुझ ओ सॉरी ऊ छोरा हमर साथ जुड़ चुकल छै से कतौ भी जाइ छै तऽ मारि खा के आबै छै मारे नहि छै तऽ चलू ओकरा हम अपन कोन बनेगा लंपति मे स्वागत करै छी और कुछ वार्तालाप करै छी

तो नमस्कार ये है उ सार जुड़ चुकल छे सर जुड़ चुकल छे आज साथ कर थी बहुत बहुत धन्यवाद ई वर्षों से चल रहल छे जे कौन बनेगा करोड़पति का छोटका भाई कौन बनेगा लंपति से ओहि में अहाँ के बहुत स्वागत छे तहे दिल से स्वागत करे छी और जे हम अहाँ के क्वेश्चन पूछबे तो ओकर जवाब अहाँ दे सकबे कि नहीं दे सकबे तो नहीं तो हम तो बार पकड़ रहे की हो दस साल से प्रैक्टिस करे छे तो हमरा फोन ये जे लंडपति वो तो शुरू भा गल से तो हम दरबर दे नहीं एलिए करोड़पति में गेलिए तो पाँच लाख रुपया बुरा के एलिए लंडपति में एलिए नहीं किसी तो लंडो तो मिल सके छे ना वो तो करोड़पति में जीते सके कथी लंड तो जीते सकबे ना तो हम कोनो जवाब नहीं देब तब ना अहाँ एहन बात कहै छियै जे मतलब हम पूछब तऽ सवाल दिए सकब तऽ अहाँ पूछू ने पहिले फेर खोलि कऽ पूछू चाहे कुछो खोलि कऽ पूछू मतलब नहि छै हम अहाँके सब जवाब देब ने लिअ सुनि कऽ बहुत खुशी लगलै तऽ चलू हम सवालके तरफ जाइ छी तऽ ई छी एक जोड़ कठियाके लेल अगर अहाँ एहि सवालके जवाब दऽ देबै तऽ अहाँ एक जोड़ कठिया पाबै तऽ ई सवाल रहल अहाँके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुत्ता

Yes! Four two. Well played. Well done. तऽ केना लगैया अहाँके टोलके कसिया जीत कऽ बड़ा खुशी लागै छै साला दस दिन जब हमर पेट फाटि गेल अब दोसरा क्वेश्चन दोसरा क्वेश्चन हम अहाँके पूछब तऽ ओकर जवाब देल अहाँ तैयार छियै कि नहि छियै नौरा लग पड़ल छै एक बेर कहि देलियै पूछ जे होइ छै से खाली घुरि फिर घुरि फिर हमरे पूछै छी जे दोसर क्वेश्चन तेसर क्वेश्चन जवाब दिए सकबी तऽ फर्स्ट एक जवाब देलियौ ने तेहनो पूछ ने तू नहि देबै तकर बाद ने सोचल जेतै पहिले पूछ ने सॉरी सॉरी मिस्टेक भऽ गेल तऽ ई छी एक घर केराके लेल अगर अहाँ जीतबै तऽ एक घर केरा अहाँके मिलत केरा जी बनि जाओ सब केरा जे छै

कने नीक क्वेश्चन पूछो ना यो चलू भागी लंड पति छी ए मेहनत सवाल से पूछल जाय छै अरे इंटेलिजेंट छी आ की क्वेश्चन वाला इंटेलिजेंट एहन क्वेश्चन पूछ देबी रह जे आधा ढुकाई छै तऽ दुखाई छै आ पूरा ढुकाई छै तऽ मजा आबै छै एहन क्वेश्चन रुको। पूछ देबी अहाँ गलत ले छियै ऑप्शन सुनू पहिले एकर बता ऑप्शन एकरा ऑप्शन भेल लंड हम बुझै छलियै वएह बात छै खैर केरा घंटा आ चूड़ी अतेक सवाल जी एहिमे तऽ हमरा खराब बात नहि ने छै नहि नहि नहि खराब बात नीके बात छै ने एकदम तऽ एहिमे हमरा लास्टके ऑप्शन जेना चूड़ी लागल तऽ फेरसँ चूड़ी जे हाथमे ढुकाइ छै ने ढुकाइ तऽ दुखाइ छै आ ढुकि जाइ छै तऽ नीके लागत छम छम हँ चूड़ियो मारि दियौ तऽ

तऽ ई क्वेश्चन रहल अहाँके कंप्यूटर स्क्रीन पर दुनू टांग के बीच में कथी रहै छै अहाँके ऑप्शन रहल गैप दूरी लंड गुठी दुनू टांग के बीच में जी तो दोनों टांग के बीच में हम एकरा लाइफ लाइन मिल सके छै जी जी लाइफ लाइन मिल सके छै क्या बेर मिल सके छै एक बार अहाँ के तीन टा लाइफ लाइन यो अहाँ तीन टा में से जे यूज कर सके छी तीन बेर लाइफ लाइन मिलते के क्या बेर फिलहाल तो तीने बार मिलत ना तो एक बेर अखनी ककरो हम फोन करबे तो दोसर दोसर लाइफ लाइन मिलते कि नहीं मिलते ना ओए में नहीं मिलत तब ये हमरे जवाब दिए पड़ते जी जी सही बात छै

गैप बिल्कुल सही जवाब अहाँ के केना पता चलल गैप हैं अहाँ के केना मालूम रहे गैप ही होते आब हम तर से ऊपर तकलिए तो सेंटर में हाथ देखाई चला तर में तकलिए तेरे बल गया कहलिए भा सके से गया पे है बहुत इंटरेस्ट ई अहाँ के लास्ट क्वेश्चन अहाँ के जवाब सही सही देबै तऽ जते भी चीज जीतल छियै अहाँ के सही मिलत अगर गलती भए गेल तऽ सपे वापस लेल जात तऽ अहाँ राजी छियै हँ रौ छोरा राजिए छियै हम बता ने तू ल तऽ चौथा क्वेश्चन अहाँके कंप्यूटर स्क्रीन पर ई रहल अहाँ मौगीके की करै छियै तऽ बहुत मजा आबैए अहाँके ऑप्शन रहल प्यार मलार सेक्स दुलार तऽ ई लाइफ लाइन यूज करय लए हम चाहै छी जी जी अहाँ करि सकै छियै तऽ कंप्यूटरमे अहाँसँ लाइफ लाइन यूज करै लए चाहै छियै तऽ लाइफ लाइनके कॉन्टैक्ट लगायल जाय ला तऽ फोन लियौ Yes, yes, I need to have a unit. हेलो की भेलो रे सार बेटी चोद कतऽ छी तू रे हगै छियै के मंगरू रे हाँ हाँ की भेलो रे तऽ हम लंडपति में खेलै छियौ रे बहुते चीज जीत गेलियो आब एकरे लास्ट के लंड रहि गेल छै बुझली तऽ एहिमे एकटा क्वेश्चन केलकै जे मतलब मौगी की करै छै तऽ मजा आबै छै ओहिमे कथी हेतै रौ छिनोरबो वाला क्वेश्चन करै छौ से हँ अतबो मालूम नहीं छौ कहीं ने सेक्स करे से त मजा आवे छै कथी सेक्स करे से मजा आवे छै रौ हां रे हां जा दिया जा दे ना जा दे वहा देखी साथ ही नहीं जीतबे तो सबे हार जेबे नहीं जीतबे त हम अपने लोन दे देबो टेंशन नहीं लेना रे ले त शुभकामना छौ ले ले सर ले